hi le ka johanson makamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla dr maxaka i swilo swa xiyimo xa le henhla

hina vahumelerisi vambirhi masiku lawa i ku kula ka eka chanelekula ka chanele swa kenzeka swinene dr maxaka loko ni ta ni hlangane na na munhu un'wanyana a ri na tinhlonge timbirhi leswa swa ku ku vona ka na nhlonge leyi ri ndleni ya ku basa kun'wana laha u ku basile hala inhlonge ya ntima ku na tikhala timbirhi swilo leswi a swa kota ku tshunguleka ya swa tshunguleka muhaxi ko va ku hina hi xi- hi xindhawu ni swi tive hi xindhawu hi xindhawu va ri mbaji mbaji mbaji swi nga sungula katsongo a swi ntiwanyeni swi ta mavokweni swa swi cinca na hala matihlo na le non'weni so swi cinca swa tshunguleka leswiya swa lapheka kahle futhi swi na murhi wa kona Eh, munhu wa- xikini xi vuyelela xi vuyelela xi vuyelela xi vuyelela xi va clean xi fana na laha ya ku nga ri na tikhalakhala mara vanhu vo tala ku tanihi a ni ri mati vanhu vo tala va pfumela swilo va lava ku swilo swi sungula ku endliwa hi valungu loko valungu va ku swa tshunguleka va ta ku yana vanhu va ntima va ta swi tshungula hi mhaka ku valungu ingaku va tsandzeka ku tshungula va byi byela ku na vanhu va ntima mi nge swi koti kasi a swo ta namuhla a swi ri khona khale na khale a swi ri kona mm.
swa twisiseka ku hambana

ya um murhi wa ku hlamba wa like wu va murhi lowu nga mikisiwa ne u ta hlamba hi woho tlha wu hela swilo swa ye swi lungha lero vito ra ku khendla swi vula ku hi ta ku hlanganisa mirhi hi tlhela hi hlanganisa swiharhi hi hlanganisa swa ku famba hi makhwiri swa ku famba hi milenge misinya maphakama Hi tlhela hi teka hi veka kun'wana kumbe hamayilweni kumbe kwihi-kwini se hi ku nyika xigonani ku lexi xin'wana na xin'wana xo xi lavaka loko kumbe loko u pfuka nampundzu u khongela ka bodlhelana lexi u xi byela ku lava swo karhi kumbe u phahla swo karhi kumbe u vitana kokwani mani mani kumbe tanihi na va ndhawu ta ku no u ta vitana va ka muhlanga kumbe va ka sithole kumbe va ka moyana hi vo va nga khoma bodlela leri va ta ku endlela xin'wana na xin'wana xo xi lavaka ku ri khale u phahla mikwembu ya ka baloyi ya ka n'wina swilo swi nga cinci ma loko wo phahla muhlanga luya swilo swi swa cinci va ta ku khendlile mhaka ku u na mikwembu un'wana u karhi u nga ri mikwembu wa ka n'wina swa twisiseka se laki ya ku hlamba hi murhi wo hlamba hi murhi swi hela mara lexi u na lexi u nga xi khoma lexi xi nga ku xi tlhogomele vutomi bya wena kumbe ko va munhu lava ku loyi yi lwa na wena yi endla yini munhu va lwaku na wehe kumbe vanhu va lava ku pfala swilo swa wehe a va fiki ka mikwembu ya n'wina va sungula va gongondza ka gona leriya loko swi swi swi swi kota kumbe swi tsandza ka gona leriya ka wehe swi nge ngheni swi vula ku na phorisa hi marito man'wana u na phorisa u na gadi ku nga gona ku nga gona i khendlile
i yini gona gona
ku na rimhondzo ra, ra, ra xiharhi ne and then gona ku na nchumu xa ku ku nga va bodhlela ne bodhlela leri ri na murhi and then kambe lexiya va ri yini ku na kumbe ku na kwembe ku na yini ku na rhanga ya rhanga rhanga loko se ri pfile hala leyi va ri pfula kahle va lulungisa leswi fana na na bodlhela va chela murhi laya a ni loko u vulavula hi rhanga ku vula ku khale a ku nga ri na mabodlhela a va tirhisa mabodlhela a marhanga na marihondzo a ku nga ri na swa mabodlhela se na sweswi ku ri swi ku va na nkokanyana swi tika swi kota ku hlonipheka kahle hi tirhisa sweleswo swa khale mara lexi nga kona hi mirhi leyi nga cheriwa endzeni hi yi tirhaka u nga ri teka kona leri rhanga leri u chela se mafurha ya fish oil a ku sweka u u chela mirhana u nyika munhu ku yi kona swi nga tirhi a ri kona mara loko se ku tirhisa swilo swa ku swi na nkoka kumbe swi na matimba swi na kumbe ku ri business ra shop swi vitana vanhu kumbe hi le byaleni swi vitana vanhu swi tlhela swi endla ku vanhu va nga banani va nga lwi ku controla gona leriya swi vula ku gona ra tirha hi gona u khendlile swa twisiseka swinene so ni swi vona njhani ku gona ra doctor maxaka ri ta fika ri ni tirhela yini mi kuma ku um i timhaka ta le ndyangwini lava ku nsati wa mina a ni hlonipha mara loko ni fika ni kuma doctor maxaka va va kha va va karihela swinene swi kona ku um swi nga swi kha swi nga endli ka n'wina mara swi fika swi endla ka mina no swi swi nge endli ma vona mina loko ni hlamba ku ri murhi wa mina ni nge wu kale hi xipunu no kha hi mavoko mambirhi so dibela ka bafu hi hlamba hi wona mara n'wina loko mi fika mi lava ku kombela ku pfuniwa ka mina ni ta mi nyika murhi ni tlhela ni ku mi kha hi kota teaspoon mi hlamba hi wona se murhi lowu u fanele u tirha ka mina hi mhaka ku mina ni wu tirhise hi xitalo u nge tsandzeki mara loko se mi kuma mina ni wu tirhisa hi xitalo a swi le ku lungheni swa mina n'wina ni ta mi nyike hi xipununyana ni ku swi ta famba swi ta ya swi ya lungha
hayi ku fana na ku ndi na murhi wa ku khendlisa vanhu ku ri va ganya ndi vula ku ndi na woho loko mi ta ka mina ni ta mi tirha swilo swa n'wina swi ta lungha mara loko mi ni languta kahle ni hava movha ni hava a ni akanga a ku a swi tikombi ku ri mina na laki ne ene ndi na 25 years kumbe 15 years ni ri nyanga mirhi leyi ni ri na yona mara n'wina loko mi fika ni lava ku mi nyika murhi lowu ku ri mi ya swo swa n'wina swi ya lungha swi loko mi ta ba 45 years mi nga ri mi ri ya la swi um mara loko se mi kuma mina swa swa mina swi tikomba ku swi pfulekile mi ta kombela ku pambulelwa hi mina ba swa se muti wa n'wina lowu e wasati wun'we e mara mina five ya tiyindlu e ayi mara loko vo ni pfuna ba so ni hlamba na mina ni kota ku aka yindlu leyi one ya mina nsati wa mina ni ta va right mara loko se mi kuma mina yindlu leyi one leyi se na switina leswi cince na khala ni hluleka ku heta na ku pfulela ene loko mo ni vutisa mi ku no swa rini mi ri nyanga basitsolo ni ku hayi thirty years mm. se ni teke thirty years hinkwayo makume nharhu wa malembe ni karhi ni rilela ku ri ni kota ku aka mara n'wina ni ta mi nyika murhi wa ku mi ya hlamba mi kota ku aka se mi ta aka after ninety years
um ni kumeka kwala yi nga kola yi ri jane fes eh agent face masiku lawa ndi va ko monday until saturday mina mara ni na ti-branch tin'wani ku fana na vo sunday ni tirhela a thembisa amakhulungu house number 719 skylab street a thembisa ni va koho sunday yin'wana na yin'wana mara ni na ti-branch ta ku fana na vo zanini hi va koho hi wa mune ka mihlava eh polokwani 78 paul kruger hi va koho hi wa ntlhanu eh ka njaka njaka hala hi va koisa radini njaka njaka na na na boho hi cinja hi tivhiki mara masiku lawa a nda ha yi ku ya n'wana jairos Okay. ya famba ka ti-branch loko a hlangana na vona u kuma ku leswi a nga swi koti u va transfela va ta va ta kaya hi mhaka ya ku laha hi ku nga swilo hinkwaswo swi koho kwala kaya Yeah. na ku hlamba hi hlambisela kwala kaya na wo magona lawa ma koho hi nge swi koti ku teka magona hi famba na wo ka ti-branch lava lavaka magona ku va kota ku swa swi kota ku lunga kahle va ma kuma laha kaya se ni vona ku swi antswa mina munhu ni tshama laha kaya lava taka hi kule va ta ni kuma laha swa twisiseka swinene dr maxaka hi khensile swinene nkarhi wa mina um hi fiki na mpfula namuntlha um tshemba ku yi ta yima sweswi hi tsutsumaka no i mhaka ku mi tena yo mi ta famba na yona Eh, landzelelani channel ya hina ku landzelela channel i mahala hi khensile swinene hi khensa na le ka vahumelerisi va hina matwani se na mi va hlaya va ri Yeah. ya hi khensa na le ka vahumelerisi va hina inkomu inkomu Ntokoto Studios. Home of technology.